Ilni dan l-aħħar xahrejn bl-istonku juġagħni, daqqa nwaħħal fl-ikel, daqqa fl-istress ta' fuq ix-xogħol. Mmur norqod u filgħodu nqum ħażin. Ġieli bil-kontra, ġieli malli nidħol nistrieħ jitfaċċa l-uġigħ. Tgħid qed insir allerġika għal xi tip ta' ikel? Mela nafu minn statistika kemm minn Malta u barra minn Malta illi l-irritable bowel hija d-doppju insibuha fin-nisa milli fl-irġiel. Hemm ċertu nisa li jbatu bid-depression u bl-anzjetà li huma iktar prone li jbatu bl-irritable bowel. Issa, aħna nafu fil-fatt li mhux it-tip ta' ikel hija imma kif jaħdem il-musrana ta' dak il-pazjenta li tikkawża l-irritable bowel, għalkemm ovvjament nafu li ċertu tipi ta' ikel bħal ħaxix, brokkoli, pastard u dal-affarijiet. U kemm, pereżempju, prodotti ta' ħalib. u hemm min ibati minn tip ta' allerġija għall-gluten li jikkawżaw iktar sintomi. Il-problemi fl-istonku huma mill-aktar komuni, b'mod partikolari fin-nisa u fil-persuni ta' mezz età. Barra minn hekk dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jkunu wkoll ereditarji. Is-sintomi huma komuni, u ġie fl-istonku, dardir, nefħa u gass. Fin-nisa dawn is-sintomi jistgħu jiggravaw fil-ġranet taċ-ċiklu. Il-persuna iżda meta għandha tirrikorri għand it-tabib? Dejjem tajjeb li tiċċekkja mat-tabib għax qatt m'inti ċerta minn xiex qed tbati, però normalment Jekk ikun hemm, pereżempju, weight loss aħna, meta titlef il-piż mingħajr ma tkun qed tagħmel id-dieta. U jekk pereżempju l-uġigħ itik l-iktar bil-lejl, pereżempju, jew iqajmek bil-lejl, u jew tara xi demm meta tipporga, pereżempju, dak huma sintomi li wieħed speċi ta' jikkonkludi li mhux daqs irritable bowel għax l-irritable bowel syndrome as such ma tagħmilx problemi ehm, ta' saħħa, ikun hemm l-uġieħ imma m'hemmx problemi serji, imma dejjem wieħed irid jiċċekkjaw. Kif semmejna aktar qabel problemi fl-istonku mhux bil-fors ikunu kkawżati minn ikel, però bosta studji elenkaw listi ta' ikel li jista' jkun illi vera jikkawżaw problemi f'persuni li forsi l-istonku tagħhom ikun kemxejn aktar delikat. Fost dawn insibu l-ħalib, il-kafeina, l-alkoħol u anke x-xarbiet bil-gass. Ejjew naraw ftit kif nistgħu intaffu dan l-uġigħ b'rimedji sempliċi fid-dar. Mela, importanti li l-pazjenta stess tipprova tagħmel daqsxejn riċerka hija nifisha. biex tara x'inhu li qed jikkawżalha l-uġigħ bħalma semmejna qabel. Nafu li pereżempju hemm min ibati bil-gass, jekk jiekol ħafna ħaxix, allura mhux tajjeb li teliminah għal kollox imma li timmodera fil-kwantità. L-istess għal prodotti ta' ħalibijiet, hemm min l-istonku tiegħu ma jiflaħx għal ħafna prodotti ta' ħalib. Allura dejjem tajjeb li tibqa' tieħu xi ftit għaliex imbagħad jista' jkollok ċertu defiċjenzi mid-dieta, jiġifieri importanti li d-dieta tibqa' varjata, imma forsi tnaqqas ftit mill-ammonti. U anke fir-rigward ta' pereżempju gluten, wieħed irid isib l-affarijiet li li jagħmlulu ħsara, ħa ngħidlek, u jnaqqas ftit mill-ammonti. Nafu wkoll li jekk tiekol ftit u spiss dejjem aħjar milli tiekol ammonti kbar. f'daqqa. Studju kurjuż li sar dan l-aħħar fl-Istati Uniti juri li ġie vvintat test li min-nifs tal-persuna jista' jiġi identifikat jekk hemmx problemi kroniċi marbuta mal-istonku jew le. Test bħal dan jista' jgħin biex jitnaqqsu t-testijiet li jsiru normalment fuq nies li jbatu b'dawn il-kundizzjonijiet u li huma kemmxejn skomdi minħabba l-apparat illi jintuża. Tikka aktar fuq saħħtek. Għaliex l-omm għandha tipprova tredda lit-tarbija tagħha? Il-fatt li l-omm tredda lit-tarbija tagħha sa mill-ewwel ftit minuti wara t-twelid jgħin biex tinħoloq rabta speċjali bejn l-omm u t-tarbija. Minbarra n-nutrijenti neċessarji, il-ħalib tal-omm fih ukoll ċelloli li jbegħdu r-riskju ta' dijarea, kif ukoll ta' infezzjonijiet fis-sistema respiratorja tat-tarbija. Ir-riċerka turi li t-tfal li meta kienu trabi kienu jixorbu l-ħalib tal-omm għandhom anqas tendenza li jkunu obeżi u li jiżviluppaw id-dijabete. Li omm tredda lit-tarbija tagħha jagħmilha aktar faċli għall-omm biex toħroġ bit-tarbija, għax dan ma jirrikjedix il-ġarr ta' ħafna fliexken u bottijiet. Mhux kull omm però jirnexxilha li tredda lit-tarbija tagħha. minħabba ċirkostanzi li l-omm ma jkollhiex kontroll fuqhom. Tajjeb li l-omm tieħu parir mingħand nies professjonali u tagħmel użu minn servizzi u kliniċi relatati ma' dan. Tikka aktar fuq saħħtek għada.